Zënter elo entretemps zwee an engem hallwe Mount, also zënter dem Ufank vun där neier zweeter grousser Well, diskutéiere mer hei an der Chamber iwwert d'Mesuren oder d'Net-Mesuren, déi ee soll huele fir mat där Situatioun eens ze ginn, fir ze kucken, fir Mënscheliewen ze retten, fir Leit ze schützen a fir eventuell och sozial an ökonomesch Krisen, déi domadder verbonne sinn, ze kompenséieren. An d'Meenunge sinn och déi zwee an engem hallwe Mount ëmmer erëm ausenaner gaangen. Et sinn eng ganz Rëtsch Propose gemeet gi vu verschiddene Parteien. Et si ganz vill Meenungen, Haltunge geäussert ginn an der Zivilgesellschaft zu den eenzelne Mesuren. A wa mer elo zwee an engem hallwe Mount méi spéit dorobber zeréckkucken, da muss ee sech mat der Situatioun vun haut befaassen. An déi Situatioun vun haut, déi ass net schéin. Mir sinn op engem Niveau vun Neiinfektioune pro Dag, deen ungeféier deen Niveau huet wéi Enn Oktober, zimlech genau dee vum 25. Oktober. Mer hu ganz héich Doudeszuelen, mer si konfrontéiert mat enger realer Surmortalitéit an deene leschte Wochen A Méint. Eis Capacitéiten, fir géint de Virus virzegoen, nämlech déi Strategie, déi mer am Juni, Juli hei gestëmmt hunn, nämlech testen, tracen an isoléieren, huet seng Hicke kritt, huet Retarde kritt an huet domadder un Effikassitéit verluer. Dat heescht, eis Ofwiersystemer si ganz staark geschwächt ginn, eis gesellschaftlech Ofwiersystemer. An net zulescht, an dat ass, mengen ech, dat Entscheedend, D'Situatioun an de Spideeler huet sech an där ganzer Zäit net verbessert, mee am Géigendeel souguer nach verschlechtert. Mat entretemps 50 Leit, déi op der, wéinst Covid, op der Intensivstatioun leien, hu mer en neien traurege Rekord gëschter ereecht. An et ass wouer, datt d'Situatioun zu Lëtzebuerg méi beonrouegend an der zweeter Well ass wéi an eisen Nopeschlänner. Ech mengen, datt dat wichteg ass, datt mer och do mussen draus léieren, well mussen eis d'Fro stellen, wéi hu mer an der éischter Well reagéiert a wat hu mer do richteg gemeet a wat a wéi reagéiere mer an der zweeter a maachen et vläit falsch par rapport zu eisen Noperen. Et ass awer och richteg, an dat gehéiert och zur ganzer Wourecht, datt mer am Moment eng liicht, eng ganz liicht bescheiden Tendenz no ënne gesinn, esouwuel an de Kläranlagen, wat d'Verbreedung, déi allgemeng Verbreedung vum Virus ugeet, wéi awer och d'Zuel vun den Neiinfektiounen, déi ganz liicht erofgeet an deene leschten Deeg, respektiv och d'Zuel vun deenen aktiven Infektiounen, déi, an den leschten zwou, dräi Wochen ganz bescheiden erofgaangen ass, awer esou bescheiden erofgaangen ass, datt ee muss soen, dat Zil wat sollt erreecht ginn, zënter dem éischte Gesetzestext vum 29. Oktober, wou de Couvre-feu agefouert ginn ass, dat Zil ass net erreecht ginn. Eis Spideeler sinn net entlaascht Am Géigendeel, d'Situatioun ass haut net besser wéi Enn Oktober, de 25 November, wéi do eng Rallonge komm ass, wéi nieft dem Couvre-feu och nach agefouert ginn ass, datt d'Caféen zoumaachen a weider Restriktioune am private Beräich solle kommen oder komm sinn. Dat huet eis net zu där erhofftener, vu jiddwerengem vun eis erhofftener Entlaaschtung gefouert. Ech mengen, ganz vill Deputéierte sëtzen tëschent fënnef a sechs virum Computer a waarden drop, datt déi nei Resultater kommen, an der Hoffnung, datt endlech dat, wat mer alleguer wëllen, nämlech datt d'Zuele vun den Neiinfektiounen erofginn, datt sech dat realiséiert. A mer musse feststellen, an dat ass einfach eng objektiv Feststellung, wéi een och an der Vergaangenheet zu deene Mesurë gestanen huet, se hunn net gegraff. Et gëtt gesot, se hätte déi exponentiell Entwécklung eventuell verhënnert, mee och dat ass ganz hypothetesch, well ab deem Moment, wou d'Gesetz a Kraaft getrueden ass, dat éischt Gesetz mam Couvre-feu den 29, 30 Oktober, war réischt zwee Deeg drop de Pic vun Neiinfektiounen op enger 7 Deeg Moyenne erreecht ginn. Dat heescht, et war net déi Mesure vum Couvre-feu, déi déi Well wierklech gebrach huet. Alles dat musse mer eis virun Ae féieren. An elo hu mer dann dëst Gesetz, e Gesetz, wat eng Verlängerung virgesäit, Vu Mesuren, déi net wesentlech gehollef hunn. Dat muss mer einfach esou feststellen. A wat maache mer dann? Mee mer verlängeren déi Mesuren, wou mer bis elo just ganz bescheide Resultater gesinn hunn, a mer maachen eng eenzeg weider Mesure derbäi, nämlech déi, datt all Centres commerciaux obligéiert gi Protocoles sanitaires opzestellen an datt d'Consommatioun innerhalb vun de Centres commerciaux net méi an de Galeries marchandes ka stattfannen. Dat heescht, dat, wat mir als Lénk och scho ganz am Ufank kritiséiert hunn, nämlech datt dee Couvre-feu tëschent 11 a 6 Auer moies absolut ineffikass ass, dat hunn ech hei den 29. Oktober gesot, well net do déi grouss sozial Kontakter tëschent de Leit stattfannen. Och de Besuch doheem, déi Besuchsregelung, datt elo just nach zwee Leit kënnen dohinner kommen, wat fir vill Famille virun allem diskriminéierend wierkt, Dat huet och net zu deene Friichte gedroen. Et huet och virun allem net dozou gedroen, fir d'Akzeptanz vun den allgemenge Mesurë méi héich ze maachen, eng Akzeptanz, déi wichteg wier am gemeinsame kollektive Kampf vun der Gesellschaft géint de Virus. An och déi Reegel, déi mat deem neie Gesetz och agefouert ginn ass, vun där ganz wéineg geschwat gëtt, déi ech awer och a menger Ried d'lescht Kéier schonn als absurd duerhinnergestallt hunn, nämlech déi Regel, datt ee muss déi kumulativ Obligatioun hunn, wann ee méi wéi véier ass, zwee Meter Abstand an eng Mask droen, mir sinn d'ëmgekéiert Zon, Mask droen an zwee Meter Abstand, mee déi gëtt net agehalen, se gëtt och net vun. Et brauch ee sech just am beim Lëtzebuerger Wort mei Wort unzekucken, do wou Receptioune oder do wou Manifestatioune sinn, well déi ginn et jo awer nach ëmmer, et war jo awer Bärbelendag, wou och ënner verschiddenen Restriktiounen Saache stattfonnt hunn, an da gesäit een Deputéierten do stoen, déi genau déi dote Regel net anhalen, net aus schlechtem Wëllen, dat ënnerstellen ech kengem, an Deputéierten aus der Majoritéit an Oppositioun, do ass elo guer keen Ënnerscheed ze maachen, mee well et keng Conscience dovunner gëtt. A wann et keng Conscience dovunner gëtt, jo mee wéi sollen d'Leit dat dann alles anhalen? An da beemol kënnen mer kommen zu deem Phänomen, datt d'Leit rabbelkäppeg ginn a soen, mee dat do mécht jo guer kee Sënn. An dat ass e geféierleche Moment, dee mer an der Vergaangenheet verpasst hunn z'évitéieren. D'Chamber als Ganzt huet dat verpasst, och wann Eenzelner, mengen ech, versicht hunn drop hinzeweisen. Déi nei Mesure, déi agefouert gëtt. Déi eenzeg nei Mesure, nämlech déi vum Centre commercial, ënnerstëtze mer. Mir fannen, datt dat eng gutt Idee ass. Ech hunn nämlech och schonn eng mëndlech Question parlementaire dozou gestallt gehat, wéi et iwwerhaapt mat de Sécherheetsbestëmmungen an deene Grandes surfaces dann ausgesäit. Et ass och duerfir eng sënnvoll Mesure, well et zumindest Usätz vu wëssenschaftsbaséierte Erkenntnisser gëtt, datt Supermarchéen a Grandes surfacen eng Quell vun Infektiounen sinn. Esou Etüden hunn ech gesinn. Dat heescht, et huet een zumindest en Unhaltspunkt, wat een an anere Beräicher, wéi zum Beispill an der Kultur, am Moment net huet. An ech ginn net weider dorop an, well d'Madame Lorsché dat, mengen ech, ganz exhaustiv an och ganz gutt gemeet huet. Duerfir ass d'Fro, déi ëmmer erëmkënnt vu jiddwerengem vun den Deputéierten, Mee wéi ass et dann mat deene wëssenschaftsbaséierten Décisiounen, déi mer wëllen huelen? An do muss ech Iech soen, do hunn ech awer net schlecht gestaunt, wéi ech elo kierzlech en Artikel a Reporter gelies huet, dee Referenz mécht op eng Etüd vum Luxembourg Institute of Health, Déi Etüd ass de véierten Dezember an enger international renomméierter Fachzäitschrëft The Lancet erauskomm. An do stinn Informatiounen dran, déi ech virdrun net héieren hunn. Do steet zum Beispill dran, datt fir déi Period vu Mäerz bis September, do wou se gekuckt hunn, D'Ursaache vun den Infektiounen, déi éischt, dat wier Rees, wat jo effektiv am Summer iergendwéi novollzéibar ass, wat meng ech elo manner a Fro kënnt, och well déi aner Länner eis, ausser et geet een a Quarantän, net méi wëllen. Déi zweet Ursaach ass dat, wat mer ëmmer erzielt kritt hunn, nämlech d'Infektioun an der Famill, d'Infektioun doheem, mat 23 Prozent, an direkt dono, nämlech mat 20 Prozent, kënnt e Facteur, iwwer dee mer hei bis elo ganz wéineg geschwat hunn, nämlech d'Aarbecht. Dat hu mer bis elo an all deene Santéskommissiounen net héieren, datt d'Aarbecht ee vun deenen Haaptinfektiounsclusteren ass, dee mer hunn. An dat gerechent awer op eng Zäit, wann een där Etüd, an ech gleewen jo awer, ech denken jo awer, datt déi seriö gemeet ginn ass vum LIH, vun deene leschte sechs Méint. Jo, da mécht et och kee Sënn, wann ee sech iwwert Black Friday opreegt, Wou ee seet, wat de Rapporteur gemeet huet, mee wou ech mer dann awer d'Fro stellen, jo, mee Där sidd awer an der Regierung, dann aplaz Iech driwwer opzereegen, da maacht eppes do dergéint. Dat erwaarden ech mer dach vun enger Regierung, net moralesch Appeller un de bon sens, wann d'Konditioune vum bon sens net gestallt gi sinn. An dann eng weider Erkenntnis aus der Etüd, wou ech och bemol bal op den Dokes gefall sinn, nämlech datt et och, Kloer retraçabel ass, wat déi sozio-ökonomesch Profiller si vun den Leit, déi sech ustiechen. War et nämlech am Mäerz an Ufank Abrëll esou, datt déi meeschten Neiinfektioune bäi Leit waren, déi e mëttelt Akommes vun iwwer 90.000 Euro hunn, also éischter déi iewescht 10, 15, 20 Prozent vun de Leit, déi sech infizéiert hunn, sinn et am Juni, Juli bis an de September virun allem Leit ënner 30, ënner 30.000 Euro, déi sech infizéieren. An da gëtt bemol déi ganz Infektiounsspirale gëtt bemol zur Klassefro. An dann ass et eng Fro, wat mer dann dogéint maachen als Gesellschaft an ob mer dat consideréieren an ob dat an déi Reflexioune vu Mesuren, déi mer wëllen aféieren, afléisse loossen. Bon. Wat hätt misse geschéien? Dat ass ëmmer gutt gesot. Et kann een ëmmer dono soen, jo, mär mengen, et hätt missen, et hätt misse vill éischter reagéiert ginn. Ech wëll net dorop agoen, datt effektiv am Oktober ech schonn hei stung a gesot hunn, ech menge mer mussen den Horeca zoumaachen, wou keen aneren dat an där, an där Direktheet, mengen ech, gefrot huet, well dat wier de Moment gewiescht, wou mer wierklech hätte missen déi éischt Well briechen. A wa mer dann dat gemeet hätten, an festgestallt hätten no engem Mount drop, mee dat bréngt näischt, jo dann hätt mer misse weider Mesuren huelen, ëmmer verbonnen den Tandem, nämlech all Restriktioun ass verbonne mat Hëllefen an natierlech och mat Informatioun a Kommunikatioun, déi, mengen ech zumindest, mangelhaft vun der Regierung ass. Wat misst dann elo geschéien a wat hätt schonn och laang misse geschéien? An och do hunn ech d'Gefill, datt ech ëmmer erëm déi selwecht Saache widderhuelen, Preventioun a Sensibiliséierung ass enorme Sputt no uewen. All Bierger zu Lëtzebuerg wunnt an enger Gemeng. Dat hunn se alleguer gemeinsam, jiddweree wunnt iergendwou an enger Gemeng, soss ass et kee Lëtzebuerger Resident. Mee da mussen d'Gemengen dach Partner sinn an deem gemeinsame Kampf géint de Virus an notamment op deene Beräicher, wat hiren Domän ass, nämlech Preventioun a Sensibilisatioun, wann et drëms geet, datt mer feststellen, datt a Foussgängerzone Kludderen entstinn, mee mussen ass dann net och un de Gemengen oder misst net d'Regierung och schonn de Reflex hu fir ze soen, wéi kënne mer mat de Gemengen zesummen, déi hir Stroossen am beschte kennen, déi den Detail am beschte kennen, fir ze kucken, wéi kënne mer d'Flüe vu Leit organiséieren? Dofir brauch ee keng grouss Restriktiounen ze maachen, mee et muss een de politesche Wëllen hunn, dat vun där doter Säit unzegoen. Et kann een. D'Gemenge kennen hir Communautéiten, och hir sozio-kulturell Communautéiten, déi mat der klassescher Kommunikatioun vun der Regierung net erreecht ginn. Do hätt ee missen den Usaz och an der Kommunikatioun, an der Preventioun usetzen an natierlech och de Schutz vun der vulnerabeler Populatioun, wou och d'Gemengen déi sinn, déi déi am beschten am beschte kennen. Och do hätt ee missen e Partneriat, e strategescht Partneriat sichen, fir Gemeng, fir kënnen och op deem lokalen Niveau offensiv, offensiv virzegoen. Ech hunn dovunner häerzlech wéineg héieren an ech mengen, datt dat eng vun den gréissten, ee vun den gréisste Versäumnisser ass, wann een bëssen, bësse, bëssen zeréckkuckt. Mee awer e Versäumnis, wat een nach ëmmer maache kann. Zumindest elo misst een dat dote genau esou ufänken. Zweete Punkt, och do Preventioun, Sensibiliséierung an, Ech probéieren elo ganz roueg ze bleiwen. Den 17 November hunn mär eng Motioun déposéiert, déi eppes ganz Banales gefrot huet, nämlech Gel, Desinfektiounsgel am öffentlechen Transport. Du ass déi Motioun dann an d'Kommissioun verwise ginn an an der Kommissioun, wou ech awer geduet hunn, dat géif comme une lettre à la poste goen, Nodeems en plus mer schonn am Oktober déi éischt Kéier gesot haten, Maacht dat dach! awer festgestallt, datt éischter de Minister net terribel begeeschtert dovunner ass. Verschidde Saachen hu mer op Grond vun där Diskussioun an der Kommissioun och elo ëmgeännert an duerfir giff ech dann och gär déi ëmgeännert Versioun vun där Motioun elo, Här President, nach eng Kéier deposéieren. Wësst Der, et kritt ee kee Gel an der CFL, mee et kritt een entretemps e Pin. Dee Pin gesäit esou aus, do steet dann drop, Ensemble contre le virus, zesumme géint de Virus, an do ass dann iergendwéi e Männchen, dee esou e Smiley huet mat enger CFL-Mask. Dat mécht d'CFL an dat gëtt verdeelt. Ech mengen, datt et méiglech ass, datt an der CFL och Desinfektiounsgel kann zur Verfügung stoen an domat alleguer de Leit zur Verfügung stoen. En plus, well mer elo nei Protocoles sanitaires aféieren, nei Protocoles sanitaires aféieren an de Centres commerciauxen, déi virgesinn, datt e Centre commercial soll Gel de Leit zur Dispositioun stellen, well de Gel eng Gest, Barrière ass, wat vun Ufank un och gesot ginn ass, firwat och heiënnen an der Chamber esou e Gel steet. Also, fir d'Centres commerciauen gëtt et an Zukunft obligatoresch, esou Gel ze hunn. Mee ech mengen, datt den öffentlechen Transport dat dann awer och misst hunn. An ech hätt och gär, datt dës Motioun haut zur Ofstëmmung kënnt, well dat Hin an Hier, dat geet engem awer mat der Zäit e bësse, schléit engem dat op d'Gemitt. Här President, zum Schluss, wat elo? Jo, wat elo? Mer stelle fest, datt déi Mesuren, déi geholl gi sinn viru siwen, ronn siwe Wochen, datt se ineffikass sinn, datt se net zu deene Resultater gefouert hunn, déi erwünscht gi sinn. An ech mengen, datt et net duergeet, mat enger klengem Ajout déi Mesuren just weiderzeféieren. Well se sinn perspektivlos. Se bidden net d'Perspektiv op d'Hoffnung, datt mer dann de 15 Januar an enger Situatioun wieren, wou mer wesentlech manner Neiinfektiounen hätten, well mer hunn déi lescht siwe Woche gesinn, datt et dee wesentlechen Abroch net ginn ass. Duerfir ass dee Vott hei e Vott vun der Perspektivlosegkeet. Wat maache mer dann? Den zéngte Januar verlängere mer déi Mesuren dann nach eng Kéier ëm e Mount, well näischt Aschneidendes, näischt do ass, wat Hoffnung op Verännerung ka maachen. An duerfir, Här President, mengen den David Wagner an ech, datt een elo eigentlech déi Chance vun der Chrëschtvakanz notze misst, Fir Aktivitéiten weider erofzefueren. Firwat kéint d'Chrëschtvakanz eng Chance sinn? Ma éischtens well d'Schoul souwisou zou ass, do muss een näischt extra eroffueren. D'Chrëschtvakanz si vill Feierdeeg wou net geschafft gëtt, wou een och net wesentlech Aktivitéite misst eroffueren. An ech mengen, datt et wichteg wier, datt mer elo géife Mesuren huelen, déi. d'Aktivitéiten an deenen nächsten dräi Woche weider zeréckfueren, weider zeréckfueren, wéi dat am Moment geplangt ass, well soss riskéiere mer, an ech soen dat net gär, fir ze soen, mer musse méi wäit goen, well soss riskéiere mer, datt mer e Schrecken ouni Enn kréien, datt dat hei sech zitt, an dann hu mer 300 Neiinfektiounen am Januar an da geet et nees erëm e bëssen of, mer mussen d'Mesuren awer weiderféieren. Ech sinn da léiwer fir en Enn mat Schrecken. Wier e Schrecken ouni Enn. Den Här Premierminister huet gesot, ëmmer erëm dat Bild benotzt vum Marathon, dee gelaf géif ginn an der Lutte géint de Covid-Virus. Wann een an deem Bild wëll bleiwen, da muss ee soen, e Marathon, deen huet fir déi meescht Leit 42,5 Kilometer. Ech fäerte ganz, datt fir déi Leit am Spidolssecteur, déi si lo scho 60 Kilometer gelaf, se lafe nach virun, an ech mengen, datt mer méi aschneidend Mesurë mussen huelen, iert se komplett ëmfalen. Merci.